Hello, Commander Anna. Makadii, makadii hama neshamwari. Tinokwasa tese mese muzita raMambo Jesu. Tasangana zvekare nemuzita raivo Mambo Jesu. Ivo vakatida nerudo rukuru, ivo vanogara nekusingaperi. Saka nhasi tine nyaya huru chaiya tinayo. Okay, ndanga ndichigadzirisa audio yandicharekodha panapa allright saka this is bethel house of prayer ministries but payoutube weare under bethel house school because ino ministry iministry yekudzidzisa kudzidzisa zvepamweya kudzidzisa zvekuchikoro zvekare zvepanyama allright saka inini ndakachata 1996 i know vakawanda venyu muti hii kuma 1900s ndozvinoita mwana wangu rebecca hanzi 1900s kunge zvataita isusu kuti kuma 1800s saka taakuzonzivo kuma 1900s asi ndopandakachata pandakachata hama dzangu ndakange ndine 29 years uh, chandaifunga ndechekuti izvo ndikachata ndaamunhu ati o oh, ndikapinda mumba ndabva ndagarika nekuti ndamachuwa ndakura ndiri kuziva hazvina kubatsira hama dzangu ndakatenduka 1981 ndiri kuhigh school asi kunyange takange takatendeuka ini nemurume wangu tiri mamembers ekuchechi mararamiro edu shuwa haana kuratidza kunge tiri vanhu vakatendeuka hongu taenda kuchechi hongu takange tisinga tisingarwe zvibhakera asi zvepanyama asi tairwa zvibhakera zvemashoko zvemaemotions saka Mibvunzo yakawanda yandinowana kana matambudziko akawanda anosangana nawo ndemudzimba mumarriage kunyanya hongu tine mafinances hongu tine zvinhu zvevana asi kazhinji tiri kutaura nyaya dzemumba mukadzi nemurume anogona kuva ari mukadzi kazhinji mukadzi ari kuchema chema Kanawo varumewo futi vanezvawo zvinenge zvichivashungurudzawo zvekare. Saka tinoda kuenda kuna Ephesians chapter 5. Now, Ephesians chapter 5 it's a very good chapter. Ini ndokwandakawanawo revelation. Saka ndichingokupai ndichingoendera mberi nekanyaya kangu kandiri kutaura keupenyu hwangu nemurume wangu. Takagara makore akati o oh, zvichingodaro zvichingopressa zvichingonetsa kusvikira ini ndazongotiwo mm, Mumwe wekwamu handina kumutaurira murume wangu kuti ndiri kufunga zvipi. Ndakange ndafunga kuti ndakusunga twangu ndiende. Ndine basa rangu ndinoshanda. Ndinongotakura vana vangu ndodisappear ndoenda. Ini handisi kuda zvekudadirwa. Chii chakange chandinyanya kundinetsa? Mirai ndikutaurirei zvimwe zvandaingofunga kuti zviri kundinetsa pamazuva iwayo. Alright, ndaitizvo Kunyanya ndiri kuchikoro ndaiona kunge ndiri muranda, ndaiona kunge handina value, ndaiona kunge ita mari yekutokumbira here then kana wakuzoudzwa kunzi hee mari hapana asi ona iye achitenga zvimwe zvinhu zvanofunga kuti aha kweunogoti mari hapana sei uchizonotengawo zvakati I think ma ladies mungawirirane neni ipapo. Saka kana ive kukumbira kwacho ndaibva ndaona kunge ha ndazvisvitsa pasi pasi chaipo chaipo kuti ndobva ndakumbira here. Ini ndakambenge ndine zvinhu zvangu ndega ndiri kuZimbabwe uko. But anyway, saka pandanga ndakushanda then nenyaya yekunoku yekuti kana une vana uchivaendesa kuday care apa uchishanda ukasvika kumba kubika kucleana imba kusuka ndiro kugezesa vana kuvararisa kunovadropa kuday care kuvapika kuenda kubasa nekuti murume wangu basa rake haana aset schedule haana bari is an independent uh, contractor trucking business tine truck saka anogona kuenda out of town one day two days or a whole week ozodzoka anogona kusvika kumba midnight anogona kusimuka midnight saka hapana zvekuti okay ndiye achanotora vana nhasi anogona kuva pick up nhasi but ndinotozofind out ato pamwe mutown kuti okay ndadzoka ndozodii ungamanyanotora vana here asi anenge akanetawo asi mazuva iwo ndakange ndisingambozvifunga kuti anenge akaneta nekuti akange ndakungoti he ko ininiwo ko ininiwo ndini ndomonzi chakati he dai ango vacuuma zvake he dai ango ndomamirira zvanga zvakaita saka ndaiona kunge ndiri muranda ndaiona kunge handisi kuappreciatwa ameno ini ri kungonzwa kungobhoikana kana hama dzake dzikauya inini handina hama dzangu dziri kuno uko ndobva ndangonzwa kunge ah achibatsira amai vake nona kungana amai vangu wo inini wo you know he eh, nyaya dzacho hadzimbopera list yacho inenge yakangoreba saka semukristu ndakaona kuti my life was really like a lie ndanga ndisinganyatsorarama life yandakange ndichida inini pachangu ndakange ndakurarama imwe life yakange yakungondicontrola ende ndanga ndisisina control saka ndadaro manje ndakasvika pakuti okay mirai ndimbotaura naanti vake ndipasta pamwe vanga ndibatsirewo kutsvaga bayo rubatsiro kumunhu handiti ka mm -hmm. mirai ndimbotaurawo nanhingi maybe mufundisiwo vangandibatsirewo pandakataura naanti ndaakashatirwa zvekushatirwa zviya zviya because ndakaona kuti number one vanga vari kuside kwake number two ndakaona kunge vanga vatoudzwa nyaya dzacho kare saka already vanga vatondijaja kare that day ndakaita decision maybe yakanga iri the best decision yeupenyu hwangu here ndakati ha handichafa ndakataura nemunhu about my situation ndakuvhara muromo wangu ndavhara muromo handisi kutaura nemunhu zvekare ndapedza nemunhu zviita zvinhu zvangu ndega am done asi nguva yese iyi munofunga pamwe ndainamata here I was not praying and ndikasingambonamati kana I wasn't asikanamati not one day randakaenda nesituation iyo kuna mwari not one day kana handabvira ndambonamata kana one day kuti nai mwari wee Imwe prayer yandainamata ndeyekuti Mwari ndoda mafriends. Ndo prayer yandainamata Mwari ndoda mafriends. Saka mapriorities angu maonero angu ehupenyu zvese it was off. Ko marriage yacho ndaiinzwisisisa here? Hapana wakanga ambondidzidzisawo kuti marriage zvinoreve chii. Kuchechi anabvira nambozvinzwa. Hapana taifunga kuti marriage kana kuti ukagona kubika here pamwe kuchengeta imba here kutsvaira kucleaner ndaizviita hama dzangu but handiyo marriage handizvo zvinoreva marriage saka hapi hatipindei mushoko ngatipindei mushoko tiverenge kuna ephesians ndiri pachapter 5 okay matora mabibles enyu here ini ndiri munhu anotenda mushoko saka ngatorei mabibles edu ah, ndoda kungotaura kune vane mabibles ari mufoni kuva nebible mufoni hakuna kuipa chinhu chese chine nzvimbo yacho chine nguva yacho asi foni iyo ikafa wodawo kuti mweya wako ufeyo here nekufa kwaita foni ngatiite bible bible chairo chairo chairo chairo iri mapepa aunobata maoko mako uchinyatsotarisa kuti okay ko panapa zviri kunzi chii saka hanzi wives be submissive to your own husbands as unto the lord ephesians chapter 5 tapa verse 22 asi ngatimboenda pa 21 nokuti kazhinji tiri kutangira pa 22 hanzi being submissive to one another in the fear of god mazvinzwa being submissive to one another in the fear of god kureva kuti murume wezvekare anofanira kuzviisa pasi pa pemukadzi wake mukadzi achizviisawo pasi pemurume wake asi zvese izvozvo tichanyatsoona kuti zvinofamba sei okay handei panapa pavhesi ya 31 kuti pavhesi ya 31 panapa patakuverenga panapa for this reason okay a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife and the two shall be one flesh hanzi murume achasiya baba vake namai vake obva abatanidzwa nemukadzi wake ivo vaviri ivavo vachava nyama imwe vanhu two vogova nyama imwe zvinhu zvemweya izvi tiri kutaura zvinhu zvepamweya Marriage ndeyepamweya. Vamwe vanofunga kuti marriage ibonde zvatokwana toita vana. Marriage yakaodhenwa naMwari musiki wedenga nenyika. Marriage chinhu chinokosha. Marriage iministry. Marriage ndatichi iministry. Saka marriage zvairi ministry zvinomboreve chii? zvinoreva kuti kuburikidza nemarriage yedu iyi toda kuunza mbiri rumbidzo kuna Mwari Baba kuti kana vanhu vakatarisa upenyu hwedu vati zvirokwazvo Mwari varipo vati zvirokwazvo Mwari wenyu mupenyu imimi nyatsonditaurirai kuti munozvifambisa sei vanhu vanofanira kuona runyararo kubatana unity vanofanira kuona rudo love the true meaning yelove pamurume vanonyatsofanira kunyatsoona love chaiyo chaiyo kuti pane vhesi pazasi apa muna pana ephesians 5 apa panotaura nezvemurume ndangotaura ndangoverenga remukadzi chete kumukadzi vanofanira kuona kuzvininipisa Sezvinofanira kuita chechi yaMambo Jesu, murume abva aiswa paposition yekunziso ave saKristu akada chechi yake, rudo rwake runofanira kuva rwakadaro. Saka okay, ministry ngatifungei sapastor. Pastor uri pachurch pako iwe uri une ministry ndo yatinogona kuconnecta nayo handiti ka pastor pachurch saka pastor kana ane sangano rake chii chaanofanira kuita imimi munoda here pastor anongomoka one day ongoti okay mirai nditarise bible uh, ninga nhasi ndoverenga papiko nhasi tiri pana oh, no no no i don't think kuti zvinoita no hamudi pastor akadaro muri kuda pastor anoprepare Pastor anoplana Sunday isati yakwana, pastor anamata, pastor agadzirira chekudya chemweya asati asvika kuchechi. Hamundi pastor kuti hama dzangu da kutaura chokwadi chaizvo chaizvo hama dzangu handina kana kutombonamata kana svondo rese rinoerekana hapana andambonamatira kana munhu wani kana wani andanamatira Svondo rese nero namai Peter tanga tichirwa zvisingamboita saka kana ndisina time hamundi pastor akadaro munoda pastor anonyatsotora position yake zviri serious saka marriage its a ministry tisangoityora tichingofunga bonde tichingofunga kunotamba huroora panenge pafiwa tichingofunga kungonotamba pamichato nekubika pamichato yemumhuri mm -mm. no marriage chinhu chinokosha pamberi pamwari saka nokuti marriage inokosha uye yakaodhenwa najehovha tabva taida dambudziko tine muvengi satani tichipinda mugarden kana tapinda mugarden tichiona zvakaitika mugarden muna genesis nyaya yakapinda imomo muvengi akapinda asi muvengi akapinda kuburikidza nekumukadzi tinoziva kuti bhaibheri rakati murume ndiye the head kwete kuti mukadzi haakosheswe aa mwari ndimwari veorder uye mwari havazi mwari wenyonga nyonga havazi mwari vanodzikisira mumwe munhu havazi mwari vanoita kuti iwewe favorite uyu handimude zvakanyanya kwete iye akaiswa pakunzi ndiwe head ane responsibility achamira pamberi pajehovha neuhedhi hwake ihwohwo achinzi ndiwe musoro achamira pamberi pajehovha achipa chapupu kuti pozisheni iyoyo akaibata sei saka musangoti ha dai ndakange ndaitwawo murume uyu imbofungaiwo nazvo izvozvozvo kuitwawo mukadzi iposition uri mai une office saka office iyoyo unofanira kuzopawo chapupu neoffice iyoyo mauri imomomo hama dzangu ngatitorei nyaya yemarriage serious ngatitore nyaya yemarriage zviri serious tisangomhanyira marriage tisangopinda marriage tichingofunga kuti ndezvebonde tiri kunzwisisisa ndosaka tiri kuita mateachings akadai tichidzidzisa zvakadai so kuzimbabwe tine problem ieconomy inyaya dzemafinances inyaya dzekugara vanhu vachiona chekuti vaone chekupfeka Vana vachaenda kuchikoro vamwe vari kuzvishaya zvese izvozvo saka mwana ari musviko 15 years 16 years ochobva angopinda pamurume achiti pamwe zvingandinakire ndoinongonzi from the frying pan into the fire achipinda imomo haana kuenda zvakanaka ane pfungwa dzakanaka ari kutotsvaga rubatsiro saka mapindiro atiri kuita marriage munhu wega wega ane idea yake ane nhamo dzake ane ma problems ake vamwe vari kutizira vamwe vari kuiswa pressure kana ari mukomana anenge asvika kuma 20 chakutiwo kuma 29 uko ndiko iwewewo uchazosetla rini uchazoita imba rini kana uri musikanawo zvichingonziwo ko eh, kana apa takamboona mukomana pano apa une 25 saka vamwe ipressure vamwe childhood dream ndozvavaingofunga vangori mudiki kuti ndichazongoitawo kamba kanguwo ndichiitawo vana vanguwo zvichingodaro saka munhu wega wega ane zvakasiyana siyana ndiri kungotaura tiri muchechi sevana vamwari zviri kuwanikwa izvozvo izvo masangano menyu imomomo kune vamwe vana havasi kuwana chekudya havasi kuwana vanhu vanovada saka ari kutotsvagawo munhu anomudawo saka akangoonawo peterwo anenge ari garden boy ongotizira peter woenda kuna peter asi peter ane nhamo dzakewo vabereki vakewo vari kumusha varombo vari kutoresera kwaari saka izvi vaya nemukadzi paazoone mwana mari hadzichabhalansa asi tinoziva mwari musiki wedenga nenyika hama dzangu mereji inokosha saka hazvina basa kuti iwe nyaya yako yakamira sei usashungurudzike usanetseke tine tariro nekuti mwari wedu uyu mupenyu iye ndiye akasika denga akasika nyika psalm 23 vhesi 1 inoti mambo ndiye mufudzi wangu hapana chandinoshaiwa zvinomboreveiko handishaye ruzivo handishaye njere handishaye uchenjeri handishaye chekudya handishaye chekupfeka handishaye runyararo handishaye utano handishaye rudo handishaye mufaro handishaye fill in the blanks pedzisa iwewo handishaye chaunoda ichocho hauchishaye nekuti zvose zvinodiwa nemunhu zviri munani muna mambo jesu saka ndotariro yandokokupai kunzwisa zvekuita mumarriage muimba tinozviwana muna mambo jesu nekuti mwari baba ndovakaodhera ndovaka Gadzirisa imba iyi. Asi muvengi Satani akatuma madhimoni ake kuti endai munoparadza dzimba. Saka chii chiri kuitika? Tiri kuona kuti pane vaya vakungoti ini ndoda kungoita second wife, hazvina basa. Vamwe vari kungoti aiwa inini mm, second wife handidi, ndoda kungoita girlfriend kuside, tichingoitisana zvedu vana. Munhu kutodaro so kutoti it's okay, Chero ukangondichengeta chete. Nyaya yekushaya inyaya yekushaya but muvengi arimo pane mweya iripo. Kune vari kuenda kun'anga madzimai vasikana vachitsvaga varume vanenge vane mari asi murume uyo anenge atori murume wemunhu. Saka hama dzangu zvinokosha kuti munamatire varume venyu. Psalm 91 ngatitangei naipapo paPsalm 91 muchingoti everyday everyday everyday. Imwe prayer yamunganamate ndeyekutizvo Mwari Baba chese chinoitika muno mumarriage chinenge chakarongwa nemuvengi ndiri kuda kuti muchiexpose chese chinenge chakarongwa nemuvengi chifumurei mundizivise chisati chaitika imwe prayer point yamungaite ndeyekuti mwari baba murume uyu kana kuti mukadzi uyu ndimi makandipa ndoda kukutendai naye saka nekudaro ndiri kuisa tariro yangu mamuri kuti imi muchamuchengeta asazoteyewa nemuvengi Imimi mumuchengetedze muruoko rwenyu rwerudyi rwenyasha, rwerudo, kuti afambe munzira yenyu. Saka ukadaro so unenge wagona. Asi vamwe madzimai adaro. Hii, drama, drama, drama. Akangononoka kusvika ne 5 minutes. Hei wanga uri kupi iwewe? Hei kuhura kwako kwanyanya. Hei. okay tichakubatsirai tichakubatsirai tichakubatsirai inini dambudziko iroro handina kusangana naro ndoda kutenda jehovha ndinokutendai jehovha ndinokutendai handina dambudziko iroro saka sekutaura kwataita masituations aya kuti nemuvengi hama dzangu ndakuda kutaurisa pana ephesians chapter 6 kune muvengi ane matricks muvengi uyu akaipa uyu

inini kungonzwa kungobhoekana bhoekana asi chandisina kukutaura ndechekuti kumusha kwedu ana tete vangu havagari mudzimba hama dzangu maclose relatives kana vari vechikadzi havagari mudzimba two three varume mamarriages zvichingoramba zvinongodzokera zvakangodaro saka semukristu ndaizviziva kuti kune dambudziko iroro asi ndanga ndisingazive kuti unokunda sei ungangodaro une dambudziko rakadaro inonzi mweya yerima atinoti magenerational curses iwayo saka nekudaro tinofanira kubva tangwara tofanira kungwara tofanira kuziva zvekuita saka kana uri kudhira nemagenerational cases ndichaisa a link yekune imwe video yekutizvo unzwisise magenerational cases nekugadzirisa ipapo imwe ministry yandinoshanda nayo ya inondiropafadza saka ndichaconnecta ipapo mowacha video iyoyo moti moita masteps iwayo kuti magenerational cases enyu nyaya dzenyu dzigadziriswe. Ndizvozvoka. Saka muvengi ane zano rake, ane maplans ake. Saka nesuwo tinofanira kuva tiri pagame plan yedu takanyatsomira tichiziva zvatiri kuita. Ngatizivei muvengi wedu. Number one ndisatan, muvengi ndisatan. Murume wangu haasi muvengi wangu, kwete. Kune akazombonzi, he, iwe mheri ndinokuda ndinokuda ndinoda kukuroora oti amai vangu vauya vazoda kuti kuendesa kunokuratidza kuna amai vangu nana tete vangu mheri ha haaende kwakanaka ende ndichanyatsowana mukadzi akanaka wekushusha pane akambonzwarwo here nemumwe murume kunzi ndoda kuroora ndiwane wekushusha dhiya hey baby Unoda chicken ini here? Urikuda nandos? Ude chii? Ndiwo maitirwa zvaiitwa mazuva iwayo musati makunzi mai Peter. Mazuva ano maamai Peter hauchanzi Mary, zvakatopera zvokunzi Mary zviya zvakapera. Mai Peter unotukwa, unoudzwa zvimwe zvinhu zvinorwadza. Saka muvengi anoisa poison mumazwi, mumashoko kuti aparadze imba yenyu, kuti aparadze Jesu ari mamuri. NdiSatani ka uyo? Satan haasi kungoataka imimi ari kuataka destiny yenyu zvakarongwa nababa nyika isati yavapo. Haasi kuda kukuonai muchifamba mudestiny yenyu. Haasi kuda kuona Peter achifamba mudestiny yake. Haasi kuona baba, haasi kuda kuona baba Peter vachiita zvinobudirira. Satan akativenga. He hates us with a passion. Akativenga. Takasikwa nemufananidzo waMwari Baba. Ivo Mwari iye satani anovavenga saka akakuti akatitarisa isusu so zvinobva zvakwidza bp inobva yakwira bp yakwira haadi kutiona saka iye ane plan saka nesu tinofanira kuva tiine plan tichiunderstanda kuti zviri kufamba sei pano panyika pano pano panyika patiri panapa zvinhu zvinofamba sei zvinhu zvemweya Hatisi kurwa nenyama neropa. Murume wangu handiye muvengi wangu. Amwene vangu kwete. Tete handivo, vabereki vangu, hanzvadzi yangu, bhosi wangu havazi rivo vavengi vangu. Saka murume uyu matukiro ari kuita aya kutoshandiswa nasatani hama dzangu kushandiswa nasatani. Mamwe mamarriages takapinda tichingoita zvekungoti ah ndamufarira mukomana uyu ane mari zvatataura zviya zvemamotives ezvevenyu imari kana kuchiva hameno zvataingofunga mazuva iwayo hatina kutomboti jehovha murume uyu zvakamira sei hongu wapinda mumarriage iyoyo Mwari ndiMwari venyasha ndiMwari vetsitsi musashungurudzike musanzwe kubva mati ha pamwe Mwari oda kuti ndibve kwete musabude mumba ini ndiri kuti usabude mumba ngatifambei tese neshoko raJehovha ngatifambe hama yangu neshoko Mwari ndiMwari venyasha vanoridhima vanodzikinura asi pavanhu two imimi mumba menyu muri two makadaro so chandingakutaura ndechichichi one wenyu akaita sarudzo yakanaka akati inini ndichatsvaga mwari nemwoyo wangu wese ndichamiririra marriage iyi ndoda kuti zvinhu zvifambe zvinofamba ndicharamba ndichikupai testimony yangu muone ndakabva neko hama dzangu we zvakange zvakapresa kana ndichiti hakuna mukadzi anongoti ndoda kurongedza mangwana ndakuda kuenda unenge uchinzwa pressure asi pressure iri kubva kupi iri kubva kumuvengi saka matricks anoitwa ndeaya mweya yekumusha kwangu inini inenge ichiita kuti murume wangu aite inenge ichiataka murume wangu kuti andituke andipopotere aite hutsinye kwandiri mweya yekumusha kwake inenge ichindiita kuti neniwo ndirespondewo zvimwewo tichingodaro so saka fireworks fireworks fireworks hama dzangu matrix matrix asi imi muri two munodanana imi rudo rwuya rwakaenda kupi rwakaenda kupi munodanana munodanana Rwakaenda kupi rudo irwo? Rwuchiripo asi pane ma layers, pane ma layers, pane ma layers. Ndizvozvo ka? Ma layers e pain, ruvengo, bitterness, mashoko, zvakawanda wanda zvaitika. Nhasi ndave ndine tariro. Jesu ndiye tariro yedu. Saka tichaenderera mberi tichitaura nenyaya dzemudzimba kunyanya panyaya yemarriage ndiyo yatiri kubata panyaya yemarriage. Saka hama dzangu musanetseka, Jesu ndiye tariro yedu. Saka ndinonamata zuva ranhasi kuti iwe nemhuri yako nemurume wako kana mukadzi wako nevana vako kana uri single vekumhuri kwako kuti Mwari wamasimba ose ngavakusimudzirei. ngavakuropafadzei. Musanetseka, musaneta pakuita zvakanaka, nekuti muchakohwa panguva yakafanira. Galatians chapter 6 verses 7 to 9. Asi chani chakukumbira ndechichichi, ndoda kukusirai mashoko aya, mashoko ekutizvo mapedza audio ino ndoda kuti muverenge Matthew chapter 11 motanga pavhesi ya 28 kusvika pavhesi ya 30. motura mitoro yose kuna Mambo Jesu. Mapedza kudaro so moregerera muchiti ndiri kuregerera vanonditadzira ndasarenda zvese kwamuri neupenyu hwangu murume wangu vana vangu mapedza kudaro movhara maziso moti mweya mutsvene taurai neni moita kana 10 minutes makavhara maziso makati zii ndiri kuda kuzonzwa kubva kwamuri saka nhamba yangu iri ipapo yewhatsapp muchaiona nhamba tinoda kutenda nekuya kwamaita tichibatana pamwe chetepo mwari wamasimba ose ngaakuropafadzei imi pamwe chete nemhuri pamberi nekudanana mudzimba kusimudzirana totizve Ngatigare tiri mushoko nekuti iroro shoko ndo richaita kuti tikunde. Kunze kweshoko hakuna kukunda kuripo. Haizi prayer ishoko. Simba riri mushoko. Prayer isina isiri mushoko haina simba zvachose. Love you, love you, love you. Bye bye. Ana Commander Ana pano ndichiti shalom. Tichasangana zvekare next time. Muzita raMambo Jesu. Amen.